Дорооболорун өссө төгүл, академиябытыгар хайдах үлэлиирбитин, бу академиябытын хайдах туттарбытын кэпсиибин сөп. Онно бу хаҥас өттүтүгэр үс болуоска баар, ол ону баттыыбыт уонна ам ыстаан манна профильбытын көрөбүт сөп. Бу профильбытыгар манна эрийбитин баттаатахпытына ручка таххар, уонна выбрать фотографию диибит уонна галереябытыттан бэйэбит сөбүлээбит хаартыскабытын онно бу академия сүбэлииринэн ханна эрэ ыраах баҕайы олорор игин буолбатах олох чугас сирэйгит-чуокка көстөр хаартыскатын аҕалан туруоруохтааххыт диэн онтон информация диэн баар онно буоллаҕына биография диэҥҥэ киирэбит онно манна Бэйэбит туспутунан аҕыйах тылы суруйабыт сөп, онно сохранить диибит. Онтон бу соцсети диэҥҥэ киирэбит, ол соцсети киирдэхпитинэ «Успех вместе» диэн баар бу манна. Манна буоллаҕына маҕаһыыммытыгар логин ылабыт дии, ол логиммытын ааппытын, маҕаһыыммыт аатын били регистрацияҕа суруйбут ааппытын аҕаламмыт бу «Успех вместе» диэн анныгар бастакынан суруйарбыт.

Ол онно барыта манна сохраненнай буолар сөп. Сохраненнай буолар. Бу приветственное сообщение диэн баар мессенджер диэҥҥэ амбассадор Академии успех вместе, многодетная мама, живу в Саха-Якутии, село Утык-Күөл, употребляю клеточное питание. Итинник олох аҕыйах тылынан уйуубут сөп. Онтон бу «Шаги миллионера» диэн үөрэтэбит, манна уон түөрт шаг баар уонна саамай главное – пятнадцатичасовое образование диэн баар. Бу маны барытын толоруохтаахпыт. Биир-биир, оннуттан уон түөрт шаг барыта баар буолбут буолуохтаах буоланна. Онно «Очки успеха» диэн баар. Бу манна аллараа таххар алмаас курдук, ол ону хомуйаҕыт, оччоҕуна Харшаҕаһы хомуйбуккут манна таххар очки успеха уонна конференциялар ханна бараллара расписание бу менеджергит кимий диэн баттаатаххытына миэхэҕэ холобура туйаара барытын бэйэтэ толорбут буолан кини телефонун нүмэрэ кини электроннай почтата кини кимэ туга бу информацията Инстаграма, ютуба барыта бу манна таххан кэлэр. Ол иһин эһиги муннук толорун диэммин сүбэлиибин. Итинник. Онтон боллаҕына войти диэн буоллаҕына холобура илик туоһунан таххан бараҥҥыт бу выйти диэн таххабыт сөп уонна холобура войти диэн буоллаҕына маннык войти через почту диэн буолар уонна сохраненный буолуохтаах сөп оччоҕуна войти диэтэххитинэ бу академияҕытыгар киирэн кэлэҕит онтон ити маҕаһыыҥҥытын иһин бартын сохраняйдаабыт буоллаххытына бу Эһиги, эһиги бу конвертиктаах стрелканы ыытаҕыт, холобура батсаапка ыытаҕыт сөп. Батсаабы бардыгыт уонна кимиэхэ ыытыаххытын баҕарбыт киһигитигэр ыытаҕыт. Оччоҕуна киниэхэҕэ туох кэлэр? Академия кэлэр, онно кини онно ссылкатын бэйэтин логинын суруйар, электроннай почтатын суруйар уонна киирэр уонна Забрать подарок диир сөп. Оччоҕуна забрать подарок диэтэҕинэ, ити тугун барытын сөпкө толорбут буоллаҕына, спонсор миэхэ холобура бу Туйаара Жиркова диэн эһигиэхэ эһиги ссылка ыыппыт ыыттаххытына, ити маҕаһыыҥҥытын регистрациялаабыт буоллаххытына, Эһиги спонсор буолаҕыт ол ссылканы туппут киһиэхэ эҕэһэ. Оччоҕуна булаана бу манна бартын регистрацияланан уже паролун ийин бартын хайаан маҕаһыҥҥа регистрацията иҥин бу манна толорон кэбиһэр. Академияҕа киирэр уонна бу маннык бэйэтин маҕаһыҥҥа регистрациялыыр ол ссылкаҕытын ыыппыт киһигитэ. Ол иһин наада эти треугольнигы оҥорор. Треугольнигы эҥин оҥороргутугар бу ссылканы туппут киһиэхэҕэ ити маҕаһыыҥҥытын регистрациялаабыккыт. Оттон бу икки киһи олорор диэн дии, бу икки киһи олорор диэн ити эмиэ менеджергит таххан кэлэр. Миэхэҕэ бу Туйаара Жиркова диэн, бу манна же эмиэ көстүбүтүн курдук эмиэ маннык Туйаара Жиркова диэн таххан кэлиэхтээх эйиэхэ. Эһиги бэйэҕит спонсоргыт аата, менеджергит аата. Спонсор ол аата менеджер диэн өйдүөхтээххит. Онтон архивынан көрөр буоллаххытына, бу манна бу архив диэн кэлэр сөп. Онно архив диэҥҥэ киирдэххитинэ, иннинээҕи презентациялар, тренингнэр бары да бааллар. Бу манна сохраненнайдар. Онно биһи аҕа эрдэттэн даҕаны олус элбэх уступаайдаахтык барыта баар. Бу манна холобура иннинээҕи тренингдары, презентациялары ханныгы көрүөххүтүн баҕарбыккытын барытын көрүөххүтүн сөп. Онно архивка киирэҥҥит көрүөххүт. Итинник. Оттон бу манна Хороҕор хаҥата иһиллибэт иһиндиэччилэр, ону бу бегунок диэн баар сөп, бу микрофон курдук, ол ону звугун улаатыннараҕын, кыччатаҕын. Оттон архивынан көрүөххүтүн баҕардаххытына, бу манна скорость диэн баар бу туоҕуҥ нормальный диэн баар, эбэ бүтэр түргэнник көрүөххүтүн сөп. Итиннэ Манна бу икки төгүл түргэнник архивка көрөр буолаххытына, холобура түргэтитэн көрүөххүтүн сөп. Оннук. Уонна бу колокольчикка, холобура, эһиэхэҕэ ким эрэ бүгүн партнер буолан киирдэҕинэ, эһиэхэ манна сигнал кэлбит буолар. Бу сообщение баар буолар. Бу манна сообщениеҕа буоллаҕына Холобура, эһиэхэ менеджергыт бүгүн баччаҕа конференция бу презентация буолар, тренинг буолар диэн оҕолору ыытыан сөп, төгүрүк уруйуон сөп. Сообщениелар кэлэллэр. Бу маны буллааны бэйэҕит барытын толоруохтааххыт, бу обучениеҕыт, пройти обучение диэн кэлэр. Бу манна настрой техническое язык диэни талаҕыт, ночной режим уонна бу такыаххытын сөп. Бу профильгытын бэйэҕит уларытан биэрэҕит. Тускутугар туһанан уонна оттон ити маҕаһыыҥҥа соцсети диэҥҥэ киириҥҥит хайаан даҕаны бу профиль диэҥҥэ маннык бу соцсети диэҥҥэ киирдэххитинэ Бу маҕаһыыҥҥа регистрацияламмыт ааккытын, сурунаргытын олох умнумаан тосхотугар туһанан интириэһиргээбит буоллаххытына махтанабын.